तऽ नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग आइ फेरो चल छी बीके ब्लास्टके साथ केना छियै अपने सब आइ तऽ हम फेरो चलि आयल छी बीके ब्लास्टके साथ रोस लऽ के अपने सबके एंजॉय दिलाय लागी चलि आयल छी फेरो और अपने सबके बहुत जरूरी जानकारी की यऽ अपने सब हमरा बहुत माया प्रेम केलहुँ मतलब साथ देलहुँ तऽ अपने सब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करू कियाकि आब हम दूसरा वीडियो से जे जे सब्सक्राइब केने छै ओहि सबके हम नाम लेब वीडियोमे वीडियो मार्फत हम ओकर नाम जानकारी करायब ताहि दुआरे अपने सब चाहै छियै जे हमरो वीडियोमे नाम आबै कहिके अपने सब प्लीज चैनलके सब्सक्राइब करू लाइक करू कमेंट करू आ पछाड़ी कमेंट आओरके नाम हम कहब जे जे फर्स्ट कमेंट करत तकर हम तकरो हम सेहो नाम कहब चलू आइ के वीडियो हम शुरू करल जा रहल छी बकचोदी कार्यक्रम चलू देखू मुतबू का लगनी तो हाँ। मूत मूत के पोखरा भर हमरा मूत मूत के के भौजी चाहे तू मुइत मुइत के पोखरि भर चाहे है गै के पोखरि भर हमरा नहीं सुना आ जब हमर माथा जे गरम हेतो तो करिया कुत्ता से बिहा देबो ना ना हमहू जाए वाला बनी नहीं है हमहू जाके खूब ठोकवाएम खूब ठोकवाएम साले देखू भाई सब मौगी कहि रहल छै नैहर जाके हम खूब ठोकबाई गए मौगी ठोकबाई तो ठोकबाई तो गैर ने फाड़ि लिह और ऊपर सुतत ना नी नु एके बार करकट भागत में करकट के ऊपर हाँ घर के ऊपर करकट बाटे ओकरे ऊपर सुते चल गेली

अते मन जब मन लागल तो ठोका कर रगड़ न रगड़ कुछ हमारे समझे में नहीं के तो लागो तो चू जाई तो हमार साड़ियों खराब हो जाई साड़ी खराब हो जाई तो लोग देखी तो का कर। साड़ी खराब हो जाई तो लोग देखी तो का कर। साड़ी में चुप जेतो तो लोग कहतो कथी है यहाँ न कहतो जे ई मौगी मरा के आबि रहल छै है और दोसर से नहीं कहतो

तोरो के भतिया के चाहे छनोटा से दाग चाहे अ, छोलनी से दाग ये हमरा जे माथा गरम हेतौ ने तऽ गाड़िए मारि लेबो हम बुझ जो ए हमर भतार के नु मोटा वाला सामान वाला सुनऽ नु ना। सोना के बस सोना के अइसन तार भतार के भी ना होई तोर भतार के सोना के नु बा, हमरा भतार के हीरा के सामान बा बाप रे बाप

क्वेश्चन के सही सही जवाब दे देते ओकरे के हम एते मोटकी एते बड़ केरा हम गिफ्ट में देबे तो क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट में ले मोगी तू बता जब तू रास्ता में चले छी तो कनम कनम हिले छो आगे पीछे आगे पीछे बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर दुई अभी बता जे बुढ़बा सने तू जाइ छी तऽ बुढ़बा के उठै छौ कि नहि उठै छौ बाप रे बा मत पूछ एकदम फफुआ के निकलेला बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर तीन जब ई बुढ़बा तोर ऊपर में चढ़ै छौ तो तोरा दिक्कत सिक्कत है छौ कि नहीं है छौ हाँ, हम दिक्कत उक्कत ना करी ले बिल्कुल सही जवाब तो क्वेश्चन नंबर चार तू एक टिप के कते रुपया ले छी हमरा के पाँच सौ रुपया देवे के पड़ बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर पाँच तोरा ई बुढ़वा कहियो फिल्म सिल्म हॉल में देखल लागल छौ कि नहीं लागल छौ बाप रे बाप सनी लियोनी के फिल्म देखावे लग बिल्कुल सही जवाब तब अपने सब देख लिए ई मूवी सही सही आंसर दे देने एकरा मतलब एते मोट- अति डबल के केरा दान करब हम पर जरूर भेटत ओकरा दान करबे करब हम सही आंसर देने है ओकर तो फर्ज भेटे छै दै के लागी ओकरा हम जब गछलो छलिए तो ओकरा हम देबे करबे एते मोट के एते डबल तब आब हम देखू एहि मौगी से पूछल जा रहल छी एहि मौगी से की पूछल जा रहल छै देखू तब तू बता मौगी एक टिप के कते रुपया लै छी हमरा के पैसा ना चाहिए हमको लमका चाहिए आगो बहिन चोद बोल अरे दादा रे दादा अरे बहिन चो लमका चाहिए ठीक छै हमर कैमरा मैन के एते डबल छै भेज देबो अब बस आइ के लगे बचल बाकी दिन बाकी वीडियो राखते रहता आज एकरा अपने सब देखलिए और बहुत एंजॉय केलिए तकर लागि धन्य धन्यवाद तो अपने सबके हम कहै ले चाहै छी कि प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करू कियाकि जे सब्सक्राइब करब आब ओकर हम नाम अगाड़िए पहिले सब शुरुएमे ओकर नाम लायब हम ताहि दुआरे अपने सब फटाफट सब्सक्राइब करू आओर कमेंट करू जे पहिले कमेंट करबै तकर नाम हम दूसरा वीडियोमे प्रस्तुत करब तऽ चलू आइ के लेल चलू बाकी बाकी वीडियो आबि करब धन्यवाद